Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Coronakris huet gewisen, wéi wichteg et ass, an Zukunft verstärkt op d'Fuerschung ze setzen. Wien an der Welt vu muer wëll e Big Player sinn, dee muss op Innovatioun setzen a Gesetzer maachen, déi dëst och favoriséieren. D'Uni Lëtzebuerg ass e gutt Beispill, unhand vun deem ee gesäit, datt Fuerschung a Politik duerchaus gutt kënnen zesumme fonctionnéieren. D'Uni war an ass wärend der Corona-Kris een zouverlässegen an onverzichtbare Partner gewiescht, wann d'Chamber dann och nach déi jeeweileg Studien ëmmer mat Zäite gesinn hat, vläit esouguer nach e besseren. Nëmme mat innovativer Recherche an den néidege finanzielle Mëttel, déi mer den Universitéiten, Instituter an Entreprisen zur Verfügung stellen, kënne mer an Zukunft eng Kris wéi déi vum Covid 19 evitéieren. Mir Pirate begréissen dëse Projet de loi, dee virgesäit, Entreprisen, déi an der Lutte géint de Covid 19 investéieren, finanziell ze ënnerstëtzen. Dës Hëllef ka bis zu 100 Prozent erreechen. Mir sollten allerdéngs och bedenken, datt elo well verschidden Entreprisë Problemer hu fir liquid ze bleiwen. Dofir wier et wichteg gewiescht, de selektionéierten Entreprisen d'Akonten direkt auszebezuelen, fir datt se och wierklech d'Méiglechkeet hunn direkt duerzefuerschen. Och sollte mer bedenken, datt verschidde Fuerschungsprojete laang Zäit brauchen. an datt den zäitleche Kader, deen elo gesat gouf, eventuell nach eng Kéier misst ausgedehnt ginn. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, fir d'Pérennitéit vum Règlement grand-ducal, deen à la base vun dësem Projet steet, ze assuréieren, musse mer gemeinsam hannert dësem Projet stoen. Mir kënnen eis net erlaben, datt Firmen, déi an d'Lutte géint de Coronavirus investéieren, a finanziell Schwieregkeete kommen. Mir mussen d'Fuerschung op dësem Gebitt aktiv encouragéieren. Dofir begréisse mer, datt d'Hëllefen esou héich ugesat sinn, datt d'Regierung bereet ass, sech de Kampf géint de Virus eppes kaschten ze loossen. Quitte datt dëse Projet de loi op enger Kommunikatioun vun der Europäescher Kommissioun fousst, ass et och vun eisem Land aus e positiivt Signal, wat mer no baussen ausstralen. Et ass e Statement och fir d'Zukunft. Mir, Lëtzebuerg, Mir, Europa, stinn endlech, sinn endlech bereet, d'Fuerschung à sa juste valeur unzëerkennen an dran ze investéieren. A jo, och wann net all Fuerschungsprojet vun engem Succès wäert gekréint sinn, et ass nun emol Fuerschung, an do kann een och emol erausfannen, datt d'Pist, déi ee verfollegt huet, net fonctionnéiert, kënne mer eis sécher sinn, datt Recherche ni fir näischt ass. Well och erauszefannen, datt eng Pist net fonctionnéiert, heescht, datt deen Nächsten net nach eng Kéier déi Feeler muss begoen. Et seet ee sou schéin, Mir kënne just esou wäit gesinn, well mer op de Schëllere vu Gigante stinn. A genau dat ass an der Fuerschung de Fall. All Resultat baut op d'Resultater vun deenen, déi virdru komm sinn, op. An deementspriechend ass Recherche ni fir näischt. Här President, ech wëll awer och vun der Geleeënheet hei nach profitéieren, fir am Numm vun de Piraten een Appell ze lancéieren un d'Regierung. Mir mussen an Zukunft vun all verdéngtem Euro e ganzen Deel direkt an d'Fuerschung fléisse loossen. Dat net nëmmen um Niveau vun der Fuerschung géint de Covid 19, ma spéider och op anere Gebidder. Mir mussen innovativ bleiwen. Mir musse selbstverständlech an naturwëssenschaftlech Recherche investéieren, ma ech maachen awer och en Appell, fir déi humanwëssenschaftlech Recherche net ze vergiessen, well mir brauchen als Europa an och als Lëtzebuerg eng staark Iddi, e staarke Soft Power, e staarkt humanwëssenschaftlecht Fundament, fir datt mir och weiderhin heiheem a queesch duerch d'Welt kënne brilléieren an eis Matière grise kënnen an d'Vitrinn stellen. Dat gesot, stëmme mir dëse Projet haut mat. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot.